Soňra foruma gatnaşyjylar mejlisiň gün tertibini tassykladylar. Ol soňra ýapyk gaplaňyň arasynda dowam etdirildi. Garaşsyz döwletleriň arkalaşyjy ýurtlaryň hökümet başlanlary şondan üç sagat geçenden soň bolan metbugat konferensiýasynda oň jemleri barada aýtdylar. Bellenilişi ýaly, forumda maslahatlaşmak üçin meseleler oşurak ulaga girizildi. Olar Huhana Arkalaşygyň döwletleriniň ulag, maliýe, ýangyç-energetika, harby, sosial we beýleki köp sanly ugurlara, şeýle hem kadrlara degişli meselelerdir. Aral Masally Sylamy hödürlenen resminamaň köpüsine şu ýylyň Garaşsyzlyk aýynda Duşanbede geçirilen Garaşsyz döwletleriň arkalaşygy döwletleriniň Başlyklarynyň mejlisiniň barşynda gazanylan ylalaşyklary ösdürmek bilen bagly täsir edildi. Ýanukowçyň belleýşi ýaly, ähli resminamalarda ykdysady toplum esasy orun eýeleýär. Şoňa bilen baglylykda, arkalaşygy ykdysady taýdan ösdürmegiň strategiýasyny taýýarlamagyň zerurlygy baradaky mesele gozgaldy. Mejlisiň dowamynda oňa gatnaşyjylar iki müň üçünji, iki müň onunjy ýyllarda Garaşsyz döwletleriň Arkalaşygy ýurtlarynyň ykdysady ulgamdaky hyzmatdaşlygynyň netijeliligini ösdürmäge we ýokarlandyrmaga gönükdirilen çäreleri durmuşa geçirmegiň meýilnamasynyň ýerine ýetirilişini, integrasiýa prosesiniň we ykdysady ösüşiň seljermelerini çuňlaşdyrmagyň Garaşsyz döwletleriň Arkalaşygy ýurtlarynyň ykdysady hyzmatdaşlygynyň perspektiwasy we ösüş depginleri, şeýle hem sebitara we serhetara gatnaşyklarynyň Garaşsyz döwletleriň Arkalaşykly Döwletleriň energetika, ulag, gumanitar sferalardaky hyzmatdaşlygyň meselelerini we howa hüjüminden goranmak babatyndaky meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Forumyň netijesi boýunça möhüm resminamalaryň birnäçesine, şol sanda standartlaşdyrmak, metrologiýa we sertifikasiýa, elektroenergiýalar geçirilende gümrük çäglerini sazlaşdyrmak boýunça ylalaşykly syýasat ulgamyna degişli resminamalara gol çekildi. Mundan başga-da, azyk bazaryny ösdürmegiň strategiýasyny işläp düzmek boýunça agrosenagat toplumynyň ministrliklerinden durýan topary döretmek barada karar edildi. Hökümet başlangyjy şeýle-de Garaşsyz ýurtlaryň Arkalaşygy ýurtlarynda distansion okatmagy ösdürmegiň konsepsiýasyna we bu guramanyň çäklerinde okuw mekdepleriniň ençemesine binýatlaýyn guramaň statusyny bermegiň meselesine garaldy. Garaşsyz ýurtlaryň Arkalaşygynyň Ýerýetiriji komitetiniň başlygynyň, Ýerýetiriji sekretarynyň orunbasarynyň we Arkalaşyk ýurtlarynyň Terrorçylyga garşy merkeziniň ýolbaşçysynyň orunbasarynyň kandidaturalary ara alyp maslahatlaşyldy we tassyklandy. Hökümet başlyklarynyň ýeke-täk pikirine görä, geçirilen açyk konstruktiw aralyk maslahatlarynyň esasy jemi wakasy Garaşsyz Ýewropa Arkalaşygynyň çäklerinde integrasiýa proseslerine umumy ymtylmalar we milli bähbitleri ara almak bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmek islegi boldy. Duşuşyga gatnaşyjylar Moskwada Umumyrus sergi merkeziniň binýadynda Arkalaşygyň agza döwletleriniň hemişelik hereket edýän sergi merkezini döretmek, şeýle hem geljek iki müň sekizinji ýyl Garaşsyz döwletleriň Arkalaşygyň çäklerinde edebiýat we çeper okaýyşlar ýyly diýip yglan etmek barada ylalaşdylar. Arkalaşygyň hökümet başlyklarynyň geňeşiniň indiki mejlisi iki müň sekizinji ýylyň martly aýynda Minskide geçiriler. Metbugat konferensiýasynyň ahyrynda hökümet başlyklary ikitaraplaýyn duşuşyklary we gepleşikleri geçirdiler. Forum öz işini tamamlandan soň Bent Mejlisiň myhmanyň hormatyna Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan resmi nahar berildi.